That's ba bilchin nima yi kumda yi pɔhim zuɣusi ma wulana ka n yaa ku kana asiba ŋɔ ni n ti kahigi yɛtɔɣ shɛli n zaŋ ti bilchin nima Dagbamb n yɛri ni ŋun mali alaafee bɔri ti mi la naɣila ŋun biɛra. Hee, ti yab a, baŋsim lan mahim maŋ mi n-daa gul o yuli. Naa Dunia gali baŋ chihiya, ti niŋbila ka o kali. A bara a sunyuŋ a bahibila suli, gomda dihibu bini. Di zuɣu naa di di saɣ karili yina nti turi niriba, bahimaŋ naaya. Naa bi ni nyu dam, laa naa bi ŋma chɛra, bahimaŋ di naaya. Anashaara ʒiɛmani puuni ka ti be ŋɔ. N yaɣiŋ ŋɔ lan kani. di kpɛla yɛla ni bin kpara. N yɛn yɛlila mɔrilim yɛtɔɣa, ka yɛla Dɔkta Ashim laasabu di yɛtɔɣa, din dii niŋ ka laa doro maa mali ka a bo so duu ti a maŋa, ka chɛ li ti bo. Amaa pɔi ka n yɛn yɛla yuli din paya ŋɔ. A bɔri ma n ŋmaai filim ka pii yuli boli filim maa m ma. Ti deei lahabali din ka daɣiri ni a bɔri ni a baŋ ma fukumsi ni nyɛ shɛli nyin kpa ŋmaai maŋa asibri dali ka a gba daa kana ti yuli lala sinii maa. A ni baŋ ma fukumsi ni nyɛ binshɛɣu. Shɛb bi baŋ ma jilima ni nyɛ binshɛɣu di zuɣu chaŋ ka o chaɣ bi ti o ma saha shɛlikam ka o ma nyɛla ninvuɣ so ŋun ka taali ni daadama nima. Piri n la bia maa baŋ ni ma jilima ni nyɛ binshɛɣu bee ma darisa din chaŋ ti paai shɛm. Yɛlibaŋli, Ban ka ma ni yaha, bɛ baŋ ma jilima ni nyɛ shɛli, ti baŋ ma ni n na beni ŋɔ, tibu mini ma darisa ni nyɛ shɛli, shiu ti lan kani, ka a naan baŋ ni sali daa taɣi buɣim. yɛlimaŋli a bɔri mahim o nyɛla gaŋdu a saɣi ti ma bee a bi saɣi ti ma o nyɛla ŋun kpɛri ti kpɛrigu ka ninmɔhi be di puuni hali a yuli bin ŋmaai lala sinii ŋɔ maa di background maa a ni baŋ ni film maa kadɛma n-nyɛ li a ni baŋ ni ninmɔhi be di puuni m bɔri lala pam dii ti niŋ ka o yɛn ŋme niŋ film ka di zaŋ chaŋ ti jɛndi Dagbanli a ni nya ka o nya location maa ka a gba shiri wuhi ka di wuhiri binshɛɣu o ni niŋdi maa. Yɛlimaŋli, Ti yi ka saha n-zaŋ ti sinii kam yulibu, ti niŋ sinii maa kɔbigu puuni 60% nyɛla a ni ku yɛn yuli shɛli ti na ka di yɛn lari ka di yɛn ku wa ka a la, amaa di bi yɛn chɛ ka a bɔhim binshɛɣu. M ma wulilana, hali n yɛli n ʒiini luɣ shɛli ka bɔhim bi kani. Di zuɣu a yi zaŋ ma kpɛhi pilaatfɔm puuni ka bɔhim bi kani, a ni nya ka n ku yɛli shɛli bee ka n gbaai yina ka chɛ li. n kpɛrigu dii bi zooi n bɔri bɔhimbu gari kpɛrigu di zuɣu niri kam zaa ŋun niŋdi o sinii ka di nyɛla kpɛrigu n zooi dinni n dii ka saha yuuni li bee bibihi ka bi zaŋ niŋ di puuni ka bi yɛli yɛltɔɣa timsa yɛltɔɣa shɛli hankali ni ku tooi deei ka bi bia tabi ban mi la dini n chɛ ka bia leeri bia to di yɛn ŋun yɛrila yɛltɔɣa di yɛn mi ko la pɔpi la

Bɛ ba na ka hankali, ba mi la o ni be shɛm filim maa ni, a yi ga luɣili kam zaɣilaa zaɣilaa zaɣilaa zaɣilaa, ba mi la biɛhigu ni tu shɛm m-bala. Ashee ka a yi ka biɛhigu ni tu shɛm m-bala. Hee, n yaba mi daa yɛrimi ni ban bi chani kuyili ka di nyɛla kuyili saɣim zuɣu ka bɛ chana. Bɛ chanila kuyili daliya di ti niŋ ka di nyɛla kɔbilizani la bia lɔŋ ni ka kuyili tɔɣili kpɛma n-di vizi, di zuɣu ka ban chani kuyili.